A. Transparency laia kha rawn tlang sorkar lai erawh kha chu chinah journalist a dawngah khan a rawn sawi tawh a, khatlai kha kei pawh ka vui leh ka sawi thin a nia. Cabinet meeting minute hi an puang zar tha duh tawh lo a ni. Tin, an puan zar pawn a kimin an puang duh tawh lo a, hei chu i mipui zah loin ang hial a ka ngai a. Nikum khan cabinet meeting ah Lengpui Airport Indian Air Force hnena hlan tum a hmalakna chungchang khan rel ngei tih kan hria a, mahse Cabinet meeting an puak duh miah lo a, RTI-in mahni mimal te pawhin sawikai ta ila ka di ila a tira min chhang duh lo a, mahse appeal hial ka tum a, marawh chu chumi hnuah min rawn chhang ta a, ta chuan an rel dan te pawh kha chiang deuhin lo anga lo lang a, chuta Cabinet meeting minute Mi rawn pek ho zawng zawng kan en khan mipui a puan zar hi lo nei mang lo reng reng kha lo ni a, chu chu tun hnu a pawh a ni tho. Vawiina Bial ah pawh khan i Minister khan in November ni sawm pasarih Cabinet meeting in ah Mizoram State University Bill lung lehsawn tur kha kan rel a tih te kha sawi Cabinet meeting in a puang turin Chief Minister a ruat thu leh thil ang kha rawn sawi chiam a. November ni sawm pasarih ah khan cabinet meeting nei ni tih hi mipui hian kan hre lo mai thei. Chuan nichin khan internet lamah te kan enkual a, sorkar PR ah chuanin cabinet meeting neih chu a lang a, mahra chu Mizoram State University chungchang kha a lang miah lo a ni. Dawt an sawi chu ka ti miah lo mahse kha meeting ah khan an rel lo tihna nge an puang zar lo niang. A meeting minute dik takah kha RTI ten deal ta ila A lo awm reng em tih te kha ngaihtuah a ngaiin ka hria a, vawiinah khan Minister khan chiang deuh khan a rawn sawi leh ta a. Chutiang chuan hemi mipuiah hian zep hi an ngah em em a ni. I chutlai te chu keipawh ka ngai serious khawp a, an point tha tam tak hi hei hian in a vaw chhia hian ka hria, transparency, langtlang sorkar din hian hma, din tum hian hma la ta chiam se. Anmahni pawh hian in hetia zep ruk leh mipui a puan char duh loh chian an neih fo chuanin, An tana la him lo thei a ni. Tunlaiah rta Act hmangin engkim a dil chu a thei tawh a. Kan document duh min pel chhuah bakah an file pawh kan check thei a ni rta Act hmangin. Chutianga han ti tak tak khanin boruak a lo chhuah. Tuna Lengpui ram lei chungchang pawh hi ih mahni insawi leh zel tih loh a, nikum November ni sawm April ni sawmhnih pakua khan, RTI hmangin Revenue Office-ah ka dil a, i Lengpui a ram leh a awm em? Sanghnih sawmhnih bawr chho atanga tun thleng in tih ang chi kha ka dil a, chuan an hriat loh thu leh Stamp and Registration lampangah SPIO an refer thuin min rawn chhang a, se hnuah an lo chiang leh em em a, Revenue Hetah secretary ang te pawh khan document kha a lo awm leh teuh si a ni. A tiang te kha a nia ah a lo tawng tu nih chuanin a thinrim te pawh i thinrim thla deuh hlek a, document an han zep a tunah a rawn lang chhuah leh a, boruak a rawn lian ta em em a, khatiang te hian min chhang mai se tha tur a ni tih te ka rilru a awm a. I tunah pawh hian DC ah hian dil mek hi kan ka nei a, chu tin a hma pawn a ni tho, RTF hmanga dil, finance ah te pawh hianin vawikhat ka dil kha, Chief Minister Office ah Chief Minister dawhkan ah awm an tia, a thla thla tel kha kha nghak a, chutiang te chu nia tin kan research thil a kan dil te pawh min pek lawk loh te an nei ni. Chu chu tun hnai hian a hluar ta riau mai a, eng emaw file han thup bo leh tih vel hi. Hetlai hi journalist ho pawh chuan inhriat chian zual ka ring a, chuvang chuan. Kei pawh first appeal ka nei mek, thil harsa pawh lo ka ngaih min chhang lo hun tiang chungin maw? Nia. Appellate Authority an thlen te pawh ka nei ngei pawh tawh a, mahrawl chu thleng chiah lo khan min pek leh te pawh a ni. A khatiang neuh neuh khani avangin Langtlang sawrkar lai tak erawh chu inchhuanna tham hi chuan thil an tih loh chuan ka hria, mark ka pe tam lem lo a.